Җәйләрегез ничек үтте? Аллага шөкер.
Сезнең Төп, төп әйбер, главный, исән-сау. Әйе. Ковидларга эләкмәдек, тьфу-тьфу-тьфу. Без сезне шушы телевизион студиядә күрүебезгә бик шатбыз. Студиягез бик матур.
Чынлап та, менә 42 еллык театр да эшлим инде мин. Мин беренче мәртәбә НТРның менә шундый татар тапшыруында утырам әле. Чынлапмы? Әйе, чынлап та шулай. Җәйләр, Аллага шөкер, яхшы гына үтте. Ләкин миңа эшләргә туры килде. Мин унбишенче майдан менә унбишенче сентябрьгә хәтле дүрт ай буе Казанда беренче татар телесериалында төштем. Ул Бер-бер хәл дип атала. Аның бәлки теге Рабочее название дип тә йөриләр, белмим, ничек чыгар ул телевизорга исеме, ә болай бер-бер хәл. Ул бит мелодрама, сез күбрәк юмор-сатира остасы. Авыр булдымы? Перевоплощение дигән менә. Беләсеңме нәрсә, миңа
мин сәхнәдә комик. Ә мин тормышта бик татарча, урысча әйтсәк, серьезный, бик җитди кеше. Минем, бәлки, менә шу җаныма туры килгәндер ул. Мин ничек булдыра алдым, шулай уйнадым инде. Киноны миңа күрсәтмәделәр, чөнки актер кино барганда карарга тиеш түгел. Чөнки үзенә үзе самооценка ясый. Әйе. И кеше икенче төрле уйный башларга мөмкин. Шуңа күрә киноны миңа күрсәтмәделәр. Соңыннан гына бер өзеген күрсәттеләр. Мин үзем турында бик карарга да яратмыйм. Миңа кешеләр килеп әйтсә әйбәтрәк. Шулай да миңа калса, менә бу быел менә шушы телесериал халкыбыз күрсә, бик матур булырга тиеш, чөнки ул чын татарча, хәзерге заман бар анда. Мин инде 70 яшьлек бабайны уйнадым. Мин истәлеген сөйләп тормыйм, шулай да бабай уйнар өчен миңа үзгәртергә туры килде. Чәчне бөтенләй кырып атып, анда чөнки шрамнар, ниләр ясадылар шундый райны. Шулай да Аллага шөкер җырып чыктык без аны. Инде кала тамашачыларга ноябрь башында күрсәтергә тиешләр ТМ каналыннан. Карарсыз. Зур экраннарда төшәчәк, әйме? Ноябрь аенда. Ноябрь аенда күрсәтәчәкләр, хәзер монтаж бара торгандыр. Шуңа күрә менә шундый яңалык. Әйе. Хәзер хәзер инде менә җәй э, көз җитте инде, хәзер үзең беләсең, без башладык. Яңа сезонны яңа сезонны э, әзерлибез. Яңа сезонны әзерлибез. Аллага шөкер, әле менә э, шушы репетицияләрне үзеп мин Милләт җыены дигән җыелышка бардым. Халкыбызның бик матур Түбән Кама исеменнән бардык без. Ни белән Рөстәм Мәҗитович белән, Ганиев белән. Менә шунда мин үзебезнең милләтнең э, э, пульсына тотынып карадым. Әле андый чараларда булганым юк, инде бик ошады. Чөнки безнең халык ул чынлап та э, бөтен 500 ләп кеше янында менә бу пандемия булгач 500-н чакырмадылар, шулай яртылашма Бөтен Россиядән, өлкәләрдән килгәннәр иде, Татарстаннан. Мин инде артист кеше буларак танып, минем без аларга бит инде йөрибез. Шундагы каршы алучылар, ниләр белән сөйләштек, менә бу тел мәсьәләсендә, менә бу җан исәбе алу турында сөйләштеләр. Чынлап та бик күңелле булды, шады. Таныштык, күрештек. Бик матур гына чыгышлар булды, шуңа күрә Хөрмәтле дуслар, җәмәгатебез матур итеп менә шушы сан алуда, җан исәп алуда үзебезне татар итеп күрсәтик, балаларны татар итеп күрсәтик, чөнки без аңа лаеклы халык, матур яшәргә, чын татар булып яшәргә. Менә мин артист буларак, шушы татар буларак сезгә шуны әйтергә. Бер-бер хәл сериалына кайтканда, сезнең кинода беренче адымнарыгызмы?
Беренче түгел әйтәм бит, мин инде кинода төштем. Э, ике киноны үзем төшергән идем. Берсе Вайсыз калжа, икенчесе Котырган меңлек дигән. Э, менә аннан соң Яу дигән кинода төштем мин. Э, Казан ханын уйнадым, Субай ханын. Һәм менә бу минем дүртенче кино. Сойлаганда бабай ролен бирделәр дә инде. Шунда мин уйнап күрсәттем. Үземнең

Аннан соң минем оныклар булып уйнаучы театр училищесы бетергән кызлар, җегетләр уйный. Анда катнашучылар күп булды. Зөфәр Харисовлар менә коммуни театрыннан миңа бик истә калганы гына ни булды, бер нидә Рөстәм исемле атлет уйнады. Натуральный атлет. Бик кызык булды аның белән уйнавы. Ул татар җегете үзе. Үзе шундый рыжийрак.

Значит, Бөтен серләрен сөйләп бетермәгез, карарбыз. Әйе. Шуннан әйттеләр, давай Гамил абый сине алабыз дип. Түбән Камалар инде сезнең яңа сезоныгызны көтәләр. Менә яңа сезонда Алла бирса берничә атнадан соң башлана бит, шулай бит. Нәрсәләр көтә безнең тамашачыларыбызны? Беренчедән
Инде ул беренче атна түгел, унысы, унбере, уникенче октябрьдә. Беренче көн. Безнең, әйе, унберенче, унынчы, унберенче, уникенче октябрьдә халык иҗат йортында безнең тамашалар була. Өр яңа тамашалар. Быелгы тамашаның исеме Ялт йолт дип атала. Ул Ялт йолт дигән сүзне каян алдык? Безнең 1800 ә 1911 елны чыккан бер журнал Ялт-йолт дип атала. Ул юмор сатира журналы булган. Анда безнең Тукаебыз да эшләгән. Бик матур, шундый үткен әйберләр язган. Менә шуңа күрә без уйладык та, менә шушы Ялт-йолт дип аның исемен алдык. Һәм безнең тормышыбыз да шуңа әйләнде хәзер. Бер ялт итә, бер йолт итә. Патриотик нәрсә белән? Патриотик түгел инде, ялт-йолт. Димәк, э, бер бер көнне бер бер төсле яшибез. Икенче көнне болай яшибез. Хәзер дә менә вроде пандемия юк иде. Вроде хәзер пандемия килеп чыкты диләр. Менә шуңа ялт-йолт итә безнең тормышта. Сез үзегезнең театрыгызга яшь э, яшь артистларны җәлеп итәргә уйлыйсызмы? Ну, безнең яшь артистлар бар бит. Бар. Бар инде бар. Безнең яшь артистлар бар. Ләкин э, менә мин юморист дигән э, без э, төзедек шундый ни тапшыру нидә инде Казанда. Менә без шуннан сойларбыз дип уйлаган идек. Әкрен-әкрен театрга алырбыз дип мин юморист дигән проект. Ул инде башланып китте, 3 сезон. Шулай да бүтән поколемында коллектив җитә. Ниндидер запаска әзерләп күреп, әзерләп куярга исәп бар. Без бит инде хәзер яшь бара, безнең театрда инде менә Рөстәм,

Ләкин артыгын ярамый. Аннан соң синең бөтен әйбереңне белеп бетерсәләр, син чәчәкле трусик киясең микән, иртә белән күкәй тәбәс ашыйсың микән? Мин андыйларны куярга тырышмыйм. Ул инде артыгы китә. Менә ә, тамашачыга кызыграк әйберләрне мин тырышам куярга. Чөнки мин үзем дә кешеләрнекен актарып барам. Ә, ул ә, безнең Бу ниндидер теге неофициальный аралашу дип атала инде. Кешеләр белән. Аннар бит әле син сиңа язылган кешеләрне син син дә күрәсең. Әйе шул. О, менә үзеңнең бер тамашачың нинди матур торт пешергән анда или нәрсәдер үстергән. Күрә Инстаграмга башта ис китмидер, хәзер мин аны бик хөрмәт итәм. Менә җәй буе бик чыга алмадым. Тамашачыларым качып бетте микән инде? Шулай да хәзер инде вакыт табып

Кайбер кешеләр менә шундый ачу итеп нигәдер ачу итеп язалар. Ачу итеп түгел, алар дөрес әйтәләр, чөнки ләкин тормыш шулхәт үзгәрде. Әдәби тел белән сөйләшсәң, без бит артистлар менә тормыш ничек, без шуны күрсәтәбез сәхнәдән. Әкәк же дип сөйләшә икән кеше. Мин аны ничек әлбәттә дип әйтергә тиеш? Чөнки мин аннары соң шул образны бозам. Әйе, мин менә монда килгәч, әлбәттә, дуслар дип сөйләп утырам, чөнки мин э, нидә түгел. Шуңа күрә безнең халыкны сүгәргә дә ярамый. Әйе, чынлап татар телен сакларга тиеш. Ләкин кеше җайлаша. Рус телендә дә шулай ул. Кыскарып бетте хәрлиләр. Ок куяларында нидер сүзләр кеше хәзер кыскартыбрак сөйләшергә тырыша. Шәрә юмор да әйтәләр бит әлме, очсыз шәрә юмор диләр шуңа ну, күрә. Ансы инде Ошылар чыга куя ансы, берәүләр. ансы икенче әйбер. Ләкин хәзер бит э, интернетны ачсаң, нине ачсаң, хәзер аны бәләкәй балалар да белә бөтен әйберне. Бе- Без инде менә тырышабыз үзебезнең телне сакларга. Без ни өчен тырышабыз? Чөнки татар телен аңламасалар, Безнең театрның да кирәге калмый. Язучының язган китабы кирәк калмый. Шуңа күрә без урысча әйтсәк заинтересованы, чтобы халык татарча белсен. Без үзебезнең телне киресенчә пропагандыйлыбыз, пропаганда бирәбез телебезгә, чтобы ул булсын. Һәм үзебез без бит бөтен теге бозарга тырышмыйбыз. Ләкин образда, мәсәлән, күрсәтәм икән бер кешене, мин анда мин кәнишне дип сөйләшәм икән, кәнишни инде ул. Тоже менә шундый сүзләр. Ул тоже шулай әйтә. Менә дигән сүзләр. Син һәммә чык. Бөтен халык аңлый бит инде. Аңлый аны. Менә шуңа күрә нидер кыскару бара бит телдә. Э, Тукай замандагы хәл ни шигырьләрен укыйсың, күп сүз аңлашылмый. Бары татар теле, күрәсең, үзгәрә. Тел үзгәрә. Менә самовар дигән сүз рус теле түгел, татар теле. Самовар. Аны самоварга әйләндергән, самаур нәрсәдер шундый булган. Рус теле Менә килеп кергән ул, менә шундый, э, мин Батулла абый сөйләгәндә күрдем микән аны. Менә шундый сүзләр керә, шуңа күрә борчылырга хак юк, дуслар, э, ни юк, җирлек юк, курыкмыйк, телебез бар, исән, әле динебез бар, дин булгач, дин э, ул инде шулай ук саклый. Ә без инде артистлар үз чиратыбызда тырышабыз үзебезнең телне сакларга. Мин инде сәбәбен әйттем, чөнки тел бетсә, безне караучы булмаячак. Ә андый э, тенденция бар. Без менә Себергә барып кайттык, име, тугыз мең километр йөреп кайттык. Анда уже безнең яшьтәгеләр, бездән чүт кенә яшьрәкләр кайтып, пенсиягә чыгып беткәннәр, яшьләр, бик йөрмиләр. Җырга йөриләр, мәсәлән, Фирдүс килә икән, Гүзәл килә икән, Ришат килә икән, алар киләләр, чөнки аларның канында бары татарлык бар, алар карыйлар. Ә сезнең юморны аңламыйлармы әллә? Ну, урысча булгач, киләләр. Шуңа күрә Тамашачы кимеде, ул хәтле күп түгел. Ул миңа безгә генә түгел. Ләкин менә менә бу интернеттан карап кешеләр бар безнең юморны аңлар өчен нәрсә әйтте әле бу? Безгә бер хатын килеп әйтте, сүзлектән карап өйрәндек татарчаны ди. Халык көлә, ник көлә икән дип укыйбыз ди. Менә шулай итеп татарча да өйрәнгәннәр. Бик зур рәхмәт сезгә Камилә абый, мин дә сезгә әйтәм, бик зур рәхмәт безнең әңгәмә өчен, без студиягә килгәнегез өчен. Сезгә чын күңелдән, ихлас күңелдән яңа сезонгыз ачуыгыз белән тәбрик итәбез сезне. Һәм, әлбәттә, сез җитәкләгән театры зурдан-зур уңышларга ирешсен һәрвакытта. Амин. Һәм